unotorera hanzvadzi yako murume wakamboona kupi munhu wekuti iwe uri munhu wechirume but unotorera hanzvadzi yako murume vanouya kubasa kwangu shuwa munhu unouya kubasa kwangu kwandiri kutraya kuriritira vana vangu kuzondikandira mushonga pamanudzu ndiri wrong pakuakomodheta munhu mumba mangu mune vana vangu ndiri wrong zvese nditongei mafanzi angu mundiregerere ndokumbira regerero pakunzi ndinotengesa zvinodhaka musanyeberwe havagone unyenga kwacho bcause dai vaigona vaitondinyenga ndaitooneka kuti ndikutodawo munhu wekudanana naye havana bvira vambondinyenga ini handi ndabva ndambodanana nawo
wagwan people wagwan family ndadzoka zvekare nechirongwa dziri mumastreets dziri kupisa dziri kuitika izvezvi nyaya yandave ndakakubatirai ndeyachipo the trouble causer uyo ane mapictures eh, e, ari kutenderera musocial media akalika anova manudzo ei zvinonyadzisa zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe asi iye muridzi wenyaya haasi kuramba kuti ndeake ende anofungidzira kuti boyfriend yake yaakasiyana nayo eh, ndo iri kulikisa mavhidios zvinonyadzisa ende zvinorwadza Eh, unenge uchiti muri kuita zvamuri kuita muri murudo but usingazivi kuti mumwe wako ari kutoshandisa zvinhu izvozvo sechombo chekukurwisa kana mazopesana ah, guys ngatiregei kudaro but neso tinofanira kudzidza kana tiri macelebrity kuti hazviitwe even ani nani zvakewo asiri celebrity hazviitwe kusenda mapictures usina kupfeka musi wamunongorambana ndochinhu chaanokuataka nacho uye Chipo ari kupomera mama Vee kuti vakamuroya pane zvese zvaari kuita ari kuti life yangu iri kundiomera because of mama Vee vakandiroya uye pane munhu akakonfema kuti mama Vee zveshuwa vane mushonga yavari kubatira kuna Chipo ndosaka zvinhu zvake zvisisafambe zvakanaka aiwa handina mashoko akawanda ekukutaurirai ndichakusiyirai vhidhiyo raChipo the trouble cause achizvitaurira ega e, nyaya yake muzvinzwire imi ndimega muchajaja muchaonawo kuti Ari kutaura chokwadi here kana kuti ari kungopumha munhu huroyi hwaasina? Eish zvakaoma ihondo dzemarudzi dziri kuitika munyika yedu yezimbabwe e, kana kari kekutanga kusvika pano chibva wangosubscribe kulike commenta nekusheya ndiri kufasta and iam fasting to those vaese vanondishuwira zvakaipa mukati meupenyu hwangu vanouya kubasa kwangu shuwa munhu unouya kubasa kwangu kwandiri kutraya kuriritira vana vangu kuzondikandira mushonga for what ndinei inga inga inga, inga muri kumberi wani inga muri kungochinjana varume shamwari yako yaunotamba nayo yechikadzi inobleacha iyoyo uri kudanana nemufesi wayo mufesi anogara kwekwo uri kudanana naye mese muri kudyiwa nemunhu wani iinformation dzekuti idzodzo kana uchiziva kuti vanhu vane information dzakafanana nedzodzo aufanire kudenha unodenherei kana uchidaro dai kubva muchitanga kundiziva zvese zvandango accuswa ka imimi vachona munozvibvuma handiti ko munobvumirei kuti mugoonawo vana vangu vachitambura kudaro hamusi kuona kuti ndiri kutowachiswa makatarisa ivo vachifamba nemazimota izvezvi ndakufamba netsoka ende ndiye akandiroya ende brother yake akaconfirma kuti ndiye akandiroya ende musi wachona ndatouziva dai ndaiteerera mai vepabasa pandaishanda inini vakatraya kundipa warning vaionera mai vavo but ndaitoti vane jealous havadi kuti macelebrity auye pabasa pangu but vakanditi chipo ka iweka kwana but ndaitongoti a ah, havangambodaro but izvezvi zvanochinjana boyfriend one boyfriend iyoyo ndoinonyenga iye ndoinonyenga sahwira inogara kukwekoko ende munhu wese amunyenga anomupa 100 dollars 100 kutobva kukwekwe kubhadharwa 100 dollars kuti urare nemunhu ende munhu iyeye utsinye hwacho uchitoziva futi kuti munhu wemunhu wako waunosekerera every day hauko hausi loyawo unotorera hanzvadzi yako murume wakamboona kupi munhu wekuti uri munhu wechirume but unotorera hanzvadzi yako murume whats that Is it normal zvekuti unotorwa unoto, unoto shanje kurwira hanzvadzi yako shanje kuti ibve pamurume iwewo nekuti wakabvira kudanana nemurume wake kuchikoro sei une mwoyo wakaoma kudaro iwewe woda kuona kuzvakaipa zvangu zvekuti munhu arekodhe mwana wangu wakadi kungoti aramba achirekodha hake inini handina basa ndakaya pasocial media handina mbodanana naweni handina mbodanana navo ndozoti hamufe makandibhilivha pamwe muchazvibhilivha ndafa kana kutondinyenga kwacho havana vaingodya mari yangu yavanga vandibira yepeji vaidya mari yangu yepeji yaipinda but hanambodanana nave ndina bva nambodanana navo pamwe dai vakandinyenga ndaivabvuma bhozi ndanditori singu havagone unyenga kwacho bhozi dai vaigona vaitondinyenga ndaitooneka kuti ndikutodawo munhu wekudanana naye havana bvira vambondinyenga ini hanodabva ndambodanana navo but mari yangu inini ndoyavaidya yepeji saka inini zvekuramba ndichityisidzirwa wani rambai muchiwanda nyaya dzacho ndinadzoka inga ndakudzai ndinoita ndinoita bifi naye yeyi yeyi bifi yandinoita naye ndoita bifi yeyi naye yandoita iye ndiyato nebifi neni ndiye atanga nazvo saka ini ndakungodudunura imi manko sei ndisiyanai neni Uncle Saint TV. Uncle Saint TV, shut up. Kana muchindinzwa Uncle Saint TV. Amugona kugadzirisa nyaya. Maiziya. Uncle Saint makaoma. Kana dai manga muri munhu ane tine nyaya dzenyu hobho. Kana muchida ndingokupai hint. diki diki chete ndimi munonditanga kundidenha ndinobva kukomboni ndakukuradzei unonge ukomboni mada munotouya makatokaisa pasaidi kamunhu kenyu ita kashefu kani hakuna shefu wemunhu hakuna bos kumberi kwenyu kakambomira kuita zvinhu zvisina basa nenyaya dzacho dzese ndinadzo vari kuuya nenyaya dzekumainbox dzavo vana mai vari kuchekesa nyama ava dzese ndinadzo dzese nema nema nema nema nema vile vena sorry zvenyu ndimanditanga ini nansi rikuda but but but